Haia, yy fy enw i yw Glesni Haf Owen, yym fe wnes i astudio gradd Hanes ag Almaeneg am bedwar mlynedd gyda yym flwyddyn dramor yn yr Almaen, yym dwi hefyd wedi astudio gradd Meistr mewn Hanes y flwyddyn dwytha, yym nes i orffen ym mis Medi. Ar y funud dwi'n gweithio fel Cydlynydd Cymru ar gyfer y prosiect Mentora Myfyrwyr Ieithoedd Tramor Modern sydd yym wedi sefydlu yn yym yr Ysgol Ieithoedd Modern yn Brifysgol Gaerdydd.

Yym a hefyd pa fath o articles newydd swn i'n gallu ysgrifennu ar gyfer y wefan. Yym hefyd yym roedd angen i fi yym edrych ar gwe- am weithgareddau newydd ar gyfer gweithdy yym nathon ni gynnal yym blwyddyn dwytha ym mis Rhagfyr yy a hefyd yym pecyn ar gyfer athrawon gyda lot o weithgaredda i neud efo ieithoedd er mwyn iddyn nhw ga'l i ddefnyddio yn y dosbarth. Roedd gennai ddiddordeb mawr gan fy mod yn astudio fy ngradd Meistr ac yn ysgrifennu yn fy nhraethawd hir, i hefyd yym wneud rhywbeth ar yr ochr, yym sa go wir yn helpu fy natblygiad personol yym a fy natblygiad proffesiynol, yym felly nes i ddechrau gweithio am ddau ddiwrnod yr wythnos yym gyda'r prosiect. Yym ac odd o'n rili neis ca'l yr siawns i ca'l ennill arian a hefyd i neud petha mewn yym cyd-destun gwahanol oherwydd ro'n i wedi mentora efo'r prosiect am dwy flynedd fel mentor yym ac odd o'n andros o neis ca'l gweld yym y petha eraill oedden nhw hefyd yn neud ac i ga'l yym gweld y prosiect yn y cyd-destun gwahanol ma a helpu nhw mewn ffor wahanol. Felly, roeddwn i'n gweithio ar gyfer prosiect allgymorth sy'n gweithio gyda myfyrwyr o'r brifysgol lle dŷn ni'n eu hyfforddi nhw ac yn gyrru nhw i ysgolion uwchradd lleol i fentora disgyblion blwyddyn naw am y budd o gymryd ieithoedd ar gyfer TGAU. Dŷn ni'n gweithio gyda pedwar gwahanol brifysgol ledled Cymru. Yym ac yn gweithio gyda myfyrwyr o bob un brifysgol yym a ma'n helpu i'r disgyblion yn yr ysgolion uwchradd yym feddwl am ieithoedd mewn cyd-destun gwahanol yym a meddwl am bobl, ieithoedd a diwylliannau gwahanol yym mewn ffordd bositif. Yym peth y fwya grêt am gneud yr internship iddo fi oedd y ffaith nes i gael gwaith allan ohono fo. Yym, 'swn i ddim yma rŵan yn gweithio yn y brifysgol os fyswn i ddim wedi cael yr internship yn yn y haf, yym, oherwydd nath o rili helpu efo fy natblygiad proffesiynol a personol, yym, a nath o roi'r siawns iddo fi ca'l mynd am dan y job a cael cario mlaen efo fy ngyrfa yym efo gweithio efo ieithoedd, felly dyna oedd y peth gorau go wir amdan yym gwneud yr internship oherwydd nes i gael gwaith allan ohono fo yym felly dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn bod y myfyrwyr yn y brifysgol yn deall bod gwneud internship yn gallu yym arwain at gael gwaith yn y dyfodol. Yym fe nes fe nes i yym Gywir, gweithio ar fy sgiliau yym cyfathrebu oherwydd oedd rhaid i fi siarad efo lot o wahanol fathau o bobl yym tra o'n i'n gwneud fy internship. Yym wnes i hefyd gorfod dod yn lot fwy creadigol, yym do'n i'm 'di arfer bod yn creadigol cyn yym cychwyn yym y gwaith fel intern, felly oedd rhaid i fi gywir meddwl amdan pa weithgareddau fysa'n gweithio ar gyfer yym disgyblion blwyddyn naw. Yym, oherwydd doedd hwn hyn ddim yn dod yn naturiol iawn iddo fi o'r blaen ond nes i gywir gor'o' gweithio ar y sgil yna. Nes i hefyd ga'l mynd ar gwrs un diwrnod i neud efo yym ysgrifennu ar gyfer y we yym lle nes i ddysgu yym pa fath o bethau i i ysgrifennu ar gyfer y we yym ar gyfer ein gwefan yym a be' sy'n gweithio'n well a sut i ysgrifennu yym ar ar erthygl yym sydd actually yn mynd i gael ei ddarllen. Yym wrth gwrs y fyswn i. Yym o'n i'n andros o lwcus oherwydd yym drw weithio yym fel intern yym oedd yr or- orian andros o hyblyg. Yym o'n i mond yn gweithio dau ddiwrnod yr wythnos felly dwi'n meddwl os bysa myfyrwyr yn deall bod nhw'n gallu yym gweithio o gwmpas yym be' ma' nhw'n astudio, yym yr oriau ma' nhw'n gneud yn y brifysgol a hefyd unrhyw beth arall ma' nhw'n neud tu allan i'r brifysgol, fysa nhw efo fwy o ddiddordeb yn gneud internship? Yym hefyd, pwy a ŵyr, ella gewch chi waith allan ohono fo. Yym o'n i'n andros o lwcus yym drwy gneud yr internship yma efo'r prosiect dwi rŵan yn gweithio iddyn nhw yym a ella bysa myfyrwyr efo'r un un siawns i neud hyn yym drwy gymryd internship felly fyswn i go wir yn yn deud wrth y myfyrwyr yn y brifysgol i fynd amdani ac i geisio amdan internship oherwydd ma' 'di bod yn brofiad gwych ac yn anhygoel i mi.